Bir dalda eki qartal, bir yaş qartal, bir qart qartal, yaş qartal dal tartar, qart qartal dal qaqar. Oldumı? E, oldı.
Başlayıq.
Kütleviy haber vastaları, kütleviy haber vastaları. Merabalar, eyilerim! Bizde yañı çıqış ve onıñ baş qaramanı, qırımtatar kütleviy haber vastalarınıñ devi, ana tilniñ hazinesi Qırım gazeti. Bir biñ doquz yüz seksen doquzıncı senesi İyül ayından neşir etile. Menden yarım yıl büyüktir. Ne de güzel. Neden başlayıq? Baqayıq. Aldıñızda Qırım gazetiniñ baş saifesi ve onıñ qarşısında bütün dünya meşur olğan gazetlerniñ cıltları, Men sizge bir qaç saniye berem ki, añlamaq içün mında neler yetişmey aceba? Resimler, daa doğrusı, fotosüret, daa doğrusı, diqqatını celp etken şekiller. Añlayım ki, kimerde ne foto, ne fotograf tapılalar. Kimerde para yetişmey, vaqıt yoq. Barmaq bir yerge çaresi tapılmay. Ola bile, amma iş olmağanda, iş olmağanda ariflerden tiziliş, yani kompozitsiya yardımğa kelir. Böyle etip, biz nevbetteki meseleni keçemiz, baş maqaleniñ sıfatı, esas serlevanıñ qayd etmesi. Ya nege kerek sorasañız, men aytarım, adam birden bir sanını ekinci sanıdan farqlamaq kerektir, mına bu, bilmeyim, iyün ayınıñ sanısı, mına bu, iyül ayınıñ sanısı, bu, Nushanıñ esas mevzusı budır ve ilâhre. Añladıqmı? Onıñ içün adamnıñ diqqatını, itibarını celp etmek içün bizge bir şeyler, bir şekil, bir serleva, bir söz tapmaq kerekmiz ve bu söznü balabanlaştırıp, başınıñ ortasına qoyıp, Er kesni celp etmek kerekmiz. Şunıñ bir qaç usulları bar. Er dizayner, bilmeyim, birinci kurstan başlap şu usullarnı bile. Birinciden, bu yazılışı, yani ariflerniñ sıfatı, üslübi. Ondan soñ büyükligi. Em de ne de büyük olsa, ariflerniñ ölçüsi o qadar da yahşı. Ve soñki usul, bu bulunğan yeridir, ya saifeniñ aşağıda, ya da saifeniñ ortasında. Mına, mında köreyim ki, adamlar endi. Başladılar şu meseleni çezmek. Bu da yahşı, amma mence daa, daa bayağı çalışmaq kerek. Siz dersiniz, ya Osman, baqsa, mında yer qalmay, mında yer yoq da. Men ne derim? Aynı şu zaman biz nevbeteki meselene keçemiz. Örnekleri. On. Qırımnıñ örnekleri. Ayrı mevzu. Bilesizmi, halqımıznıñ ayrı bir hususiyeti bar. Biz er şeyni, ne de olsa, bilmeyim, oda olsun, azbarnıñ bir köşesi olsun, gazetniñ baş saifesi olsun, er şeyni artqaçınen yarıştırmaq isteyik. Bu neden bağlı aceba, bilmeyim, belki de, olıp keçken, Vaqialarımıznıñ tesiri, belki de, umum Şarq genetikası. Haberim yoq, men etnograf degilim. Amma sizler şu videonıñ aşağında tefsir içinde yazsañız pek yahşı olur edi. Unutmañız. Ayda yaş öyle bir ayrı çizgilerimiz bar, ne de güzel. Amma ep cıdiy malümat aqqında söz yürsetkende, o qadar çoq bezetmesi olmaz, efendiler. Mına bu töpedeki örnek Onıñ faydası nede? Aslında faydası nede? Mına baqsañız, mına mında da örnegi, aynı bu örnegi bar. Ondan soñ Gasprinskiyniñ Dülberdiñ Dülber portreti, mında Qırımnıñ yarımadası ve ilâhre o qadar endi ilvan bar ki, daa onıñ aşağında, yanından örnek. Yerleştirmek olmaz. Taktaktaktaktaktaktaktak. Onıñ içün şu töpedeki örnegini ya sadeleştirmek, ya da, ve men şunıñ tarafından, yoq etmek kerekmiz. Öyle işte. Başı. Başımı? Şapkesi. Bir qaç suallerim doğa buna baqqanda. Ne içün bunı yapqan? Adam, iç bir ölçüsini em köçerini kütmey edi. Ve iç bir bağı duyulmay. Men buña qarşım, efendiler. Soñ olarnıñ, ğaliba, logotipi, bilmem, öyle birdin aytmam. Mına bu nedir? Asılında mına bu tögerecek, bu Q arifimi? Ya o ne kerek? O neden bağlı? O qaydan doğdı? Qırım sözünden alınğan arifimi? Ya öyle de körüne mına bu Qırım olğanını? Ondan mence er şeyin kene de tekrarlayım, sadeleştirmek kerek. Q arfin iş te almaq tamğası de yeterlik. Yarımada olsa mına bu to gerek de endi, asılında kerekmey. Soñ er şeyin daa bir kere yahşı etip tüşünip, yañıdan çızmaq, yañıdan resim etmek kerektir. Böyle. İçinde ne içündir fotoresimler tapılalar, amma ne içün baş saifede öyle şey yoqtır, men şunı añlamayım. Añlamayım. Maña cevap berseñiz pek yahşı olur edi, efendiler. Amma ep baqmalarıñız, baqmalarıñız yamanlamaq degil de, yardım etmek içün çıqarıla. Men bilmeyim, biz neler Zarema şu gazetinen, Qırım gazetinen yapmay edik. Em yırtıp taşlay edik, mına, birinci baqmalarınız, zastavkası, zastavkası. Neler yapmadıq aceba? Em yırtıp taşlay edik, em de yaqar edik bir zamanda, fotosüretler bar. Bu er şey cemaat itibarını celp etmek içün yapıla. Onıñ içün müdirler, bilmeyim, jurnalistler buna aslında açuvlanmaq, ıncınmaq kerekmey. Tek quvanmaq, tek qol tutmaq ve ebet, ebet, qol tutıñ, yazılıñ, yüreçiklerin qoyuñ, biz buna pek quvanamız, biz bundan bir zamanda qısmetimiz çıqsa, Faydalanırmız. Onıñ içün bekleyik. Zevqlanıñ. Öyle.